Танылган шагыйрь Рәшит Гәрәй иҗатына багышланган тапшыру язучы Фәнзаман Баттал тарафыннан әзерләнгән һәм ул аны үзе алып барган. Рәшит Гәрәйне кайбер каләмдәшләре һәм күп кенә укучылары авыл шагыйре дип йөртәләр. Бу хакта сүз алда да булыр әле. Ә хәзергә өздереп әйтәбез, авыл шагыйре диючеләр ялгышмыйлар. Моңа кадәр чыккан егермеләп китабыннан темаларга нигезләнеп яңа китаплар төзергә туры килсә, аның кимендә унысы авыл турында булыр иде. Рәшит Гәрәйне үзләренең шагыйре дип санаучы шахтерлар да ялгышмый. Чөнки шахтерлар турында аның кадәр үк күп тә, чын мәгънәсендә аңлап та язган шагыйрьне татар әдәбияты белми хәзергә. Яшь егетләр һәм кызлар да Рәшит Гәрәйгә бәяне үзләренчә бирәләр, саф мәхәббәт шагыйре ул, диләр. Алар да ялгышмый. Мәхәббәт, бер-береңә тугрылык хакында аның кебек үк гади һәм нечкә итеп яза белүчеләр сирәктер. Укучылар арасында көтелмәгән һәм сәер тоелырдай фикер әйтүчеләр дә бар. Алары, һәркайсыбызны дөньяга бар иткән аналар. Рәшит Гәрәйне алар да безнең хакта язучы шагыйрь диләр. Елмаеп куясың. Иллә мәгәр аларның да хаклы булуына шикләнмисең. Дистәләрчә шигырьләр язган ул аналар турында. Һәм, шунысы гаҗәп, алар бер-берсенә охшамаган. Һәркайсы үзенчәлекле, һәркайсы бөтенләе белән яңа әнкәй турында кебек.
Оныттыгыз дип авылым, үпкәләмә син безгә. Ел да бер кайтып киләбез, Туып үскән нигезгә. Кайтып киләбез ашыгып, басарга сагыну хисен. Рәхәтләнеп бер иснәргә бәпкә үләне исен. Сабый чагыбызда күя, кунак без азга гына. Яш чирәм йолкып бирәбез әнкәйнең казларына. Үзенең дә яныбыздан китәсе килми кереп, ишек алдындагы бауга керләрен йөргәләп. Холкы шул ук. Торыр димә эшеннән бераз тынып. Йон эрли башлый, кабасын болдырга алып чыгып. Оеп китәбез дә шунда аның ырчык моңына. Бер-беребезгә сыенып, утырабыз тын гына. Ишетәбез һаман бер үк сүзләрне кабатлавын. Тормышта балаларымның каерма канатларын. Хәләл көчем кызганмадым, алар тигез үссенгә. Шөкер, йөземә кызыллык китермәде берсе дә. Мең-мең риза мин алардан, соң сулышкача риза. Бу изге сүзләрең өчен, эй, рәхмәт, әнкәй, сиңа! Оныттыгыз дип авылын Үпкәләмә син безгә. Кайтабыз, әнкәй, бәхиллек Биреп киткән нигезгә.
Сагышларың сары булуына Күптән инанса да күңелем, Бетмәс сагышың төсе итеп, Ап-ак каеннарга сарылам мин бүген. Үсә алар, әнкәм, мәңгелеккә Йокыга талган изге урында. Колагыма нидер пшылдыйлар, Кушалардыр сабыр булырга. Эй, каеннар, сабыр була күр, дип, Әйтүләре генә җиңелдер. Сагыш уты йотып яшәүләре беркемгә дә җиңел түгелдер. Җирдә берни җуя алмас сагыш барадыр ул гомер буена. Зиратына килсәм, әкрен генә әнкәм дәшә сыман тоела. Кайттыңмыни, улым? Бу юлы да кайткансыңдыр инде азга син. Бу тормышка гашыйк каеннарны йомшак кына итеп назла син. Исән чакта мин боеккан кебек боекмасын алар барсы да. Нишләтим соң, әнкәй, каеннар да минем белән бергә көрсенә. Авыр уйларымны уртаклашып, тибрәләләр алар тын гына, бер өлеше күчкән сагышымның Каеннарның кичке моңына Каеннар сулышы булып искән җилләр Маңгаеннан үбә шикелле Киптермәсме диеп күз яшемне Туфрагыңа куям битемне Иңемә өзелеп төшкән яфракларны Сыйпасам да җаным җылына Ак каеннар тәсбих әйтеп утыра, әнкәй, синең яхшылыгыңа.
Рәшит Гәрәй белән безнең ара бик күп булса 10 минутлык юл. Үз ишек төбемдә кабызган тәмәке көйрәп беткәнче барып җитәрлек. Эчкерсез, кунакчыл бу затны көн саен күрәсе килеп тора. Аның янына барып кайттыңмы, күңел сафлана. Әле бая гына күңелсез булып тоелган вакыйгалар яктыра, ямьсез күренгән кешеләр дә матураеп китә. Хикмәт шунда, Рәшит дус-ишләрнең, таныш-белешләрнең без күреп бетермәгән матур якларын, сыйфатларын күрә белә. Ләкин, еш очрашырга теләсәң дә, сирәк барырга туры килә аның янына. Кайчак өстеңә кигән бишмәтеңне кире саласың, эчтән генә сукранасың. Тәки, гомере буе малайлыктан чыкмады. Инде тагын туган авылы тарафына чыгып тайгандыр, Минзәлә юлындадыр дисең. Шундук күңелеңне барлап карыйсың. Баксаң, ачу килеп түгел. сокланып, матур бер көнчелек белән көнләшеп, яратып сукранасың икән. Атналар буе бер строфа да шигырь язмый ул Казанда. Үзе дә яшерми. Әллә сәләт бетә инде, малай, бер әйбер дә язып булмый башлады, дип көенеп йөри. Ә мин, ул зарланганда, мыек астыннан җылмаеп утырам. Эчтән генә нәтиҗә ясыйм. Әһә, тагын бер-ике атнага югала икән бу, тагын бер кочак шигырь язып кайта икән. Белеп торам, Минзәлә кунакханәсендә торса, һәр таңда кояш белән бергә уяныр. Елга буена төшеп китәр, болыннар, кырлар буйлап тәпиләр, һәр чәчәкне сөеп үтәр, һәр кырмыска белән сөйләшер, яңа гына дөньяны күрә башлаган сабый шикелле һәр бөҗәкне игътибар белән күзәтер. Җиргә никадәр генә гашыйк булмасын, күкнең дә хәлен белер. Ник дисәң, Адәм баласы үзе яши торган мохитнең һәр тарафы белән тоташкан. Шагыйрьнең уйлавынча, бу дөньяда һәр җан иясе тигез, аларның язмышлары да бер-берсенә охшаш һәм уртак. Дөньяда яшисең икән, һәр адымда гыйбрәт ал, һәр җан иясенең хәлен аңларга тырыш, үзеңнеке белән чагыштыр. Кояш уйный көннәр буе тын күлләрне иркәләп. Никтер быел кыр казлары китеп бара иртәрәк. Тып-тын һаваларны яра ямансу тавышлары. Кошларның да була икән моңнары, сагышлары. Сагыш дигән авыр хисләр миңа да бик танышлар. Чит җирләргә китеп кенә басылмый ул сагышлар. Үкенүләр дә файда итми. Яңгыратып һаваларны, яныңда дусларың булса, шул аның дәвалары. Кыр кызлары китә. Ә мин уйлап йөрим шул хакта. Юк. Без илдән китмәс идек. Кыр кызлары булсак та.

Аны очраткан атлылар атларын, руль артындагылар машина-мотоциклларын туктата. Утырып җибәр, янәсе, аякларыңа ял булыр! Юк, утырмый. Аның җанга газиз бу җирләрне җилдертеп кенә үтәсе килми. Бер кесәсеннән әледән-әле куен дәфтәрен, икенчесеннән каләм чыгарыр, бер-ике минут юл читендә утырып язар да тагын кузгалыр. Бу инде Рәшит өчен юл гына түгел, шигырь яза торган бүлмә дә, хис һәм фикерләр агышы китергән дөньяның үзе дә. Бүген генә түгел, туган якның ашкындырып үзенә тартуы, һәрчак рәхәт шулай басу эчләп, ат юлыннан җәяү кайтуы, Хәрәкәттә бәрәкәт дисәң дә ярыйдыр. Бая әйткәнемчә, Рәшит Казанга бер дәфтәр шигырь белән кайта. Шау-шулы, тынчу башкалада укыдыңмы аларны, һавалар да сафланып киткәндәй була. Җитәм соң, җанга җылы өргән авыл язларына җитәме? Су читендә үскән тирәкләрне җилләр назлавына җитәм. Кар астыннан борын төртеп чыккан уҗымнарым күзне иркәли. Безнең белән бергә әйдә син дә яшәреп ал диләр микәнни? кем теләмәс гомер кичерергә яшьлек белән мәңге дус булып Юкка мени тагын җыр сузамын язгы ташуларга кушылып. Тургайларга ияреп күккә менәм, канатланып туймый күңелем. Тик шулай да иген кырларыннан аерылыр кеше түгелмен. Башкалардан элек тоям кебек, үзәннәрдән хушис бер күен. Ләйсән юып үткән үзәннәрдә гөлләр ача әнә керфеген. Кичке шәфәкъ сүнеп бетәр-бетмәс, таң сызла офык буйлата. Җирне ахры төнге йокысыннан сыерчыклар җыры уята. Нинди байлыкка да алыштырмам Алар сайрап торган иртәне. Җитәме соң җанны ашкындырган Авыл язларына җитәме?
Гомер буе дисең җир сукалыйм. Кырдан башка нәрсә күрелгән? Ничек булыр икән бу һөнәрне алыштырып куйсам бүгеннән? Тракторны кем дә йөртә аны? Йөртмәгәннәр укып өйрәнә. Йөз ат көченә ия моторы бар, сабаны бар, тагып сөйләргә. Мен дә утыр, ипләп кенә кабыз, бер карап ал тирә-ягыңа, киңәшләрен тыңла агрономның буразнаңны сызган чагында. Ә син менә айга очып кара, очып кара чиксез галәмгә. Андый эшне бигүк тапшырмыйлар безнең ише гади адәмгә. Ул чаклысын өмет итмим дә мин. Уйлыйм менә нәрсә турында. Без эшләрдәй бер-бер эш юк микән космонавтлар очкан урында? Тукта, дустым, әйтер сүзләремә кабармасын берүк ачуың. Космонавтлар очып үткән урын, син сөргән җир, синең басуың. Галәм киңлекләрен буйсындырган батырлар да күктән төшмиләр. Алар да бит җирдә син үстергән арышларның исен исниләр. Иген игүчеләр, батырлыкта үзегезне нигә чиклисез? Министр да, шагыйрь, космонавт та яши алмый җирдә иписез. Дөньядагы барлык җырларның да матурлыгы, көче икмәктә. Кем дә булса үлмәс дан казанса, сез лаеклы аңа икеләтә. Аңлыйм да мин сезне, ни әйтсәң дә, күңел инде һаман күңел ул. Сабан төрәннәре тутыкмаса, айга очу берни түгел ул. Рәшит Гәрәйнең иҗатына гашыйк булу өчен күп кирәкми. Бер генә җөмләсен, бер генә строфасын авыз итеп карадыңмы, тәмле җимешкә тап булган нарасый хәлендә каласың, китабыннан аерыла алмыйсың. Ул сине сихерли, җырлап барган юллары белән фикерләр урманына алып кереп китә. Ә инде аннан чыкканда, ягъни китапның соңгы битен япканда, Күңелеңнең, рухыңның сафлануын тоясың. Сагыш аралаш елмаю аша шагыйрьгә рәхмәт әйтәсең. Күңелеңә ошаган шигырьне җырлыйсың, көйгә саласың килүе дә бик ихтимал. Әнә бит, Җәүдәт Фәйзи, Әнвәр Бакиров, Рөстәм Яхин, Хөснул Вәлиуллин, Фасил Әхмәтов, Әхмәт Хәйретдинов, Рәшит Кәлимуллин, Фәрит Хатипов, Илгиз Закиров, Иштирәков кебек композиторларыбызны да җырлаткан аның шигырьләре, дөресрәге, яңа көйләр язуга этәргән. Нәкъ шушы урында болай дисәм дә ялгышмамдыр, Рәшит Гәрәйнең һәр шигыре диярлек көй сорап тора һәм әле күп композиторлар кат-кат игътибар итәр аның иҗатына.

Рәшит Гәрәй кебек танылган, укучы мәхәббәтен яулаган шагыйрьләр турында язганда, кайбер тәнкыйть әһелләре һәм әдәбият белгечләре мондыйрак сүзләрне тезәләр, Осталыгын үстерү өстендә эшли, диләр, шигырьне камилләштерүгә зур тырышлык куя, диләр, әдәбият корифейларының традицияләрен дәвам иттерә, диләр. Миңа калса, Рәшит Гәрәйгә берсе дә туры килми мондый коры бәяләрнең. Көчәнми һәм тырышмый да ул. Кемне дә булса дәвам да итми. Чөнки ул тумышы белән үк шагыйрь, тумышы белән үк җыр чыганагы. Ул һәр таңда үзе дә яңа шигырь булып уянадыр сыман. Табигать аңа меңнәрчә милләттәшләренең күңел кылын ышанып тапшырган, халык рухын тәрбияләү бурычын йөкләгән. Ул әнә шул миссияне унбиш-уналты яшеннән бирле бернинди хыянәтсез үтәп килә. Аңа гүя һәр татарның күңел һәм хис дулкыннары агылып тора. Шуларның иң матурларын, җанга ятышлыларын гына сайлап, ясалмалыклардан чистартып, халыкның үзенә яңадан кайтара. Һәр сүзе, күптән көтелгән шифа шикелле, йөрәгеңә үтеп керә, гомер буе сине йә иркәләп, йә уйландырып яши. Рәшитнең моңсу шигырьләренә бик еш кына юмор да килеп ялгана, һәм инде ул нәкъ менә шушы шагыйрьгә генә хас булган үзенчәлекле юмор булып керә әдәбият хазинәсенә.
Картлар әйтүенә караганда, мин башкара торган һәр эштән я яхшылык эзли, я яманлык, ике иңдә ике фәрештәм. Каләмнәрен имеш кулларыннан төшермәсләр, әй мин үлмичә. Уң ягыммы баса, сул ягыммы, изаланам шуны белмичә. Гел яхшылык эшләп яшим кебек, хыянәтне сөймим, ялганны, Уң як иңемдәге фәрештәм соң бөтенесен язып барганмы? Яман якларымны яздырмауның бер табасы иде әмәлем. Сул як иңемдәге фәрештәнең сындырасы иде каләмен.
Юк, яңадан кайтып йөрмәм инде. Яшьлегеңә кайт син дисәләр. Ярый ла бит, кабат картлыгыма борылмаска рөхсәт бирсәләр. Бирмәсләр шул. Җирдә әле кем дә ике тапкыр гомер итмәгән. Тик бер тапкыр килгән яшьлегеннән Үз теләге белән китмәгән. Илдән, җирдән алган әҗәтләрем барыбер сизелер, яшер яшерме. Ялгышларым, гөнаһларым белән калыйм әле шушы яшемдә.

Бу шагыйрьнең иҗатын белеп бетермәгән әдәбият сөючеләр арасында, хәтта язучыларның үзләре арасында да ялгыш фикер йөри. Имеш тә, Рәшит Гәрәй сәясәткә әз генә дә кагылмый. Билгеле, тегеләр бетсен, болар яшәсен рухында гына карасаң, чыннан да Рәшитне сәяси шигырьләр язмый дип уйларга мөмкин. Әмма Рәшит Гәрәйнең сәясәте дә үзенчәлекле. Беренче карашка гап-гади лирика. Мәхәббәт шигыре укыгандай рәхәт укыйсың. Һәр сүзе күңелгә ятып тора, үртәми дә, каныңны да кыздырмый. Бөек яки өндәмәле кәлимәләр дә күзгә бәрелми. Әмма, тагын бер мәртәбә кабатлап әйтәм, әмма чын мәгънәсендә сәяси, гражданлык рухы бөркеп торган шигырьләре дә күп шагыйрьнең. Хәер, нәрсә диләр әле? Диңгез суының ниндилеген белим дисәң, бер тамчысын кабып карарга кушалармы? Без дә шулай итәбез. Сәясәттән ерак торамы Рәшит Гәрәй, әллә юкмы? Радио тыңлаучыбыз үзе нәтиҗә ясар. Туган халкым, инде болай да бит узган юлың авыр, бормалы. Ник соң һаман бәхәс куертабыз? Татармы без, имеш, болгармы? Турысын әйтәм, андый бәхәсләргә катнашуның тапмыйм кирәген. Хакыйкатьне хаклап, ул сорауга үзе җавап бирсен йөрәгем. Кайда гына булмыйм, Себердәме, Кавказ якларында дисеңме, һәр урында авыз тутырып әйтәм, үз милләтем йөрткән исемне. Ул исемне миңа ата-бабам изге мирас итеп калдырган. Күңел түремә ул бишектән үк җуелмаслык булып язылган. Тик җанымда борчу. Бүген шулай мөшкелмени безнең хәлебез? Үз исмебездән үзебез ваз кичәргә нинди гөнаһ кылдык әле без? Биләмәләр, байлык-мөлкәт даулап, ябырылдык мәллә илләргә? Яу чыктык без бары гомер иткән йортыбызга афәт килгәндә. Яшен ташы булып атылдык без кылыч белән килгән дошманга. Ышанычлы, тугры юлдаш булдык, безне кардәш иткән дусларга. Хыянәт итәргәме аналарның бишек җырына, күкрәк сөтенә? Мин татармын дигән тукай телен онытып баруыбыз өстенә, исмебезне дә инде алыштырсак, үзебезне кем диеп санарбыз? Башка кан кардәшләр күзенә соң нинди йөзебез белән карарбыз? Исем бит ул иске чикмән түгел. Ямаштырып кат-кат сипләргә. Татар булып тудык, татар булып китәчәкбез җирдән киткәндә.
Юк, шулай да бер тамчының гына, ягъни бер шигырьнең генә әз булуы бар бу шагыйрьнең сәясәткә мөнәсәбәтен билгеләү өчен. Кемдәдер икеле-микеле фикер калмавын теләп, тагын бер әсәрен эфирга чыгаруын кирәк табам. Айрат әфәнде, менә бу Күгебезне нурлап дигән шигырьне дә укып китсәк иде. Ярый.
Үземә дә бик ошады бу шигырь. Укыйк әле. Бисмилласыз үскән малайлар дип тиргиләрдер безне тиргәвен. Нишли ала идек иңебездән басып торгач ата фиргавен. Динебезне, иман көнебезне талаулары әллә ялганмы? Коръән белән бергә җиргә салып таптаттылар бездән Алланы. Изгеләрдән түгел, дин юлыннан биздиләрдән өлге алдык без. Иман шартын тартып тәмәкегә миһербансыз калган халык без. Кем соң безгә сабый чагыбыздан татлы су дип агу эчергән? Барысын эшләү бер тиранның гына килер иде микән көченнән? Мөритләре азмы булган аның, тирәсендә биеп йөрүче, мөртәт җанлы шымчылары белән мыжгып торган бөтен ил эче. Ә андыйлар ялган дан шөһрәткә омтылганнар борын-борыннан. Бер гаепсез күпме асыл затлар шәһит киткән шулар кылыннан. Күрмәдекме хаин бәндәләрнең этлекләре чиктән ашканын? Җирне зар елатып, мәчетләрнең актардылар нигез ташларын. Түр сәкедән төшеп, ил агасы намазлыгын җәйде идәнгә. Күңел түрендәге ышанычын саклады ул яшереп тирәнгә. Иманына тугры калганнарның башкайлары ниләр күрмәде. Тик кайда да олы өмет белән көтте алар килер көннәрне. Рәнҗетелгән җаннар гынамы соң? Бөтен җиһан көтте тилмереп. Килде ул көн, явыз көчләр корган тимер киртәләрне җимереп. Һәр нәрсәне бүген ипләп кенә үз урынына куя замана. Күгебезне нурлап күтәрелә бисмиллалы айлы манара. Күтәрелә! Бишегеннән төшкән сабыйларның күзе кыйблада. Тугры юлдан атлап керер алар мәрхәмәтле имин дөньяга.
Рәшит Гәрәй шигырьләренең җырга тиз әверелүен, дөресрәге көй сорап торуын, кайсы композиторларның музыкага салуын әйткән идек инде. Кыр казлары киткәндә, Җилләр тидермәс идем дигән җырларын тыңлап та өлгердек. Бай өстәл артына утыргач, һәр кеше үзе теләгән нигъмәтләрне сайлап ала алган шикелле, композитор Рәшит Кәлимуллин да Рәшит Гәрәй иҗатыннан үзенә кирәк шигырьне сайлап алган.

Берәр күренекле шәхес турында сүз чыктымы, кешеләр, гадәттә, аның тормыш юлы турында да кызыксыналар. Һәм моның бернинди дә гаебе юк. Алай гына да түгел, табигый хәл бу. Шуңа күрә, кыскача гына булса да, монысын да истән чыгармыйк. Билгеле, шушы көннәрдә 60 яше тулган икән, Рәшит Гәрәйнең туган елын әйтеп тә торасы юк. Ә менә тууын Минзәлә районының Малтабар авылында туган. Без еш кына кайберүләрдән мондый сүз ишетәбез, Эх, диләр, яшь чакта тормыш авыр булмаса, мин инде әллә кем булган булыр идем, диләр. Бу җәһәттән карасак, язмыш Рәшит Гәрәйнең шагыйрь була алмавы өчен бөтен сәбәпләрне китереп торган. Булачак шагыйрьгә әле ун яшь чамасы гына булган бер мәлдә әтисе Гәрәй Бөек Ватан сугышында ил өчен ятып калган. ятимлек, ачлык, күрше авыл мәктәбенә йөреп уку, үзеннән дә бәләкәйрәк туганнары турында кайгырту. Бәлки шуңадыр, моңлы булып, сабыр булып, тормыш турында тирән уйланып үсә бу малай. Мәктәптә укыган елларда ук Минзәлә шагыйре булып таныла. Ул чакта Яшь сталинчы исеме белән йөрүче Яшьләр газетасында да басыла башлый тәүге әсәрләре. Урта мәктәпне бетерүгә үк шул газетага хәбәр читеп алалар. Аннан соң армиягә китә яшь шагыйрь. Шул ук елларда беренче китабы басылып чыга. Совет әдәбияты журналында әдәби хезмәткәр, аннары күп еллар Китап нәшриятында редактор, хәзергечә әйтсәк, мөхәррир.

Суд сүзеннән минем котым алына, нигә аны яшереп торырга? Куркам хәтта судья халкы белән мәҗлесләрдә бергә булырга. Уйламагыз, гаебе бардыр диеп, вөҗданы һәм халкы каршында. Нәселебездә хөкем ителүчеләр булмаганны белә барсы да. Мал-мөлкәткә кызыгып яшәмәгән ата-бабам, туган-тумачам, көч-хәленнән кулдан килгән кадәр гаделлеккә үзем юл ачам. Үз-үземә акыл, киңәш бирәм, Юлдан китә күрмә, сөртенмә. Иптәш судья, әмма ялгышлардан Хали түгел, диләр, беркем дә. Шуңа күрә миңа күз-колак бул, Юлдашым бул һәрбер адымда, Киңәшчем бул минем, онытылып Җырлар язып йөргән чагымда. Җәлилләргә хыянәт итмимме мин? Алар кебек чыдам, түземме? Гадел бизмәнеңә салып үлчә Һәр юлымны, һәрбер сүземне. Әгәр инде дуслар бүләк иткән каләмгә мин лаек булмасам, Начар җырлар язып, кешеләрнең ышанычын әгәр урласам, Хөкем ит син мине, иптәш судья. Кат-кат тикшер йөрәк тибешен. Заман белән бергә атлап узыйм гомеремнең калган өлешен.
Кешеләрнең рухына көч бирә торган. Күңелеңне яшәүгә үчсендерә торган төсмерләр белән эш итә шагыйрь. Бераз тәфсилләп әйтсәк, аның иҗатындагы барлык хисләр, тойгылар бергә үрелә. Кайвакыт бу шигырь кайгылы-хәсрәтле шигырь икән дип укый башлыйсың. Әмма укуыңны дәвам иткән саен, үзеңнең кайгыларга баш имәс кеше икәнлегеңне тоясың. Иң авыр вакытта да өмет өзмәскә кирәклеккә инанасың. Кырлардагы гөлләр саныйса дигән шигыре, мәсәлән, туган җирдән еракта ятып калган, кайдалыгы да ачыкланмаган фидаи каһарманнар, дөресрәге, Ватан өчен җаннарын биргән кичәге крестьяннар, эшчеләр турында. Беренче карашка, хәсрәттән башка нәрсә дә булмас тиеш кебек. Үлгәннәр, җир йөзенә мәңге кайтмаска киткәннәр, Шулчак Рәшит укучысын сискәндереп куя. Ләкин рәхәт вә өметле сискәнүең икән бу. Чөнки шигырьдәге, Баһадирлар, сезнең исемегезне Сорый бүген, сорый оныклар дигән тәгъбиргә үз уйларың ялгана. Зиһендә дистәләрчә сораулар кузгала. Нәрсә ул үлем? Бөтенләй бетүме? Юктыр дисең. Адәм баласының гомере уллары һәм кызларының, оныкларының хәтерендә саклану белән үлчәнәдер дисең. Әле исемеңне оныклар сорый икән, сине истә тоталар икән, димәк, исән әле син, исән. Хәер, азатлык темасы Рәшит Гәрәй иҗатыннан бер вакытта да төшмәде. Менә безнең Татарстаныбыз азатлык, бәйсезлек өчен көрәшә. Ахыры ничек булыр, белгән юк. Татар халкы бу көрәшнең кансыз-корбансыз булуын, дөньяның бу көрәшне гаделлек белән бәяләвен тели. Рәшит Гәрәй, гүя утыз-кырык ел элек үк шушы көннәрнең килерен сизеп торган, Рәхмәт сезгә дигән әсәрен язган. Әмма бу шигырь бүген генә дөньяга туган шикелле, бүген генә көрәш майданына кергән шикелле.
Тынычлыгын җуеп җир әйләнә. Миллион-миллион еллар буена. Авыр җиген тартып инде ул да алҗыгандыр сыман тоела. Аңа карап көн-төн борчылабыз, баш төртмичә ястык мендәргә. Фатихасы кирәк безгә җирнең Йолдызларга очкан көннәрдә. Җылы сүзе кирәк, тик үзебез аңлыйбызмы аның йөрәген? Дәваларга нинди шифасы бар яралардан калган җиләрнең? Күңелләргә күчкән бу яралар төзәлмиләр икән тиз генә. Ах, син җирем, Инде хет беразга ял бирәсе иде үзеңә. Көн тудымы? Безнең карашыбыз, уйларыбыз аңа төбәлгән. Иминлеге өчен планетаның азмы инде, азмы түләнгән. Кемнәр тели тагы кул сузарга, бик кыйммәткә төшкән иреккә. Кояш булып кояш дәшә җиргә. Сизгерлеген берүк киметмә. Сыеныр урын эзләп, йолдызлар да җиргә сикереп төшәр төслеләр. Үлемнәрдән җирне аралыйсыз. Рәхмәт сезгә, рәхмәт, кешеләр!

Бу шагыйрьнең һәр шигыре, үзенең эчке дөньясы. Алай гына да түгел, холкы-табигатенең, гомер юлының бер сәхифәсе һәм, ниһаять, яшәү рәвешенең чагылышы да. Бу рәвеш тыйнаклыктан, сабыйларча сафлыктан, бетмәс-төкәнмәс юмартлыктан гыйбарәт. Бер шигырендә Рәшит Гәрәйне без Биектау башында күрәбез. Йолдызлар да баш очында гына кебек, үрел дә чүплә, үрел дә җый шикелле. Инде бу биеклектән, югарылыктан хозурлана икән дип уйлап өлгермисең, шагыйрь көтелмәгән чишелеш белән шигырьне тәмамлый. Кызыктырып әнә шулай биек, Күтәрәләр таулар кешене, Мин тауларга мендем, Тик кырларым Буразнага тартып төшерде. Шагыйрьнең бу разнасы күп мәгънәле. Ул, икмәк. Шул икмәк турында, тормыш гаме турында көн-төн кайгыртучы, ил көнен намуслы хезмәт белән зурлаучы, кешелекле һәм кичелекле кешеләр. Шагыйрь әнә шулар янына ашыга. Ник дисәң, шигырьләрен дә нәкъ шулар өчен яза. Тайлар саклап үскән малай бит мин. Сабан сөреп үскән малай бит. Сез әйтерсез, нигә шул сүзеңне кабатлыйсың инде һаман дип. Сез әйтерсез, сагыныр булгач, нигә ташлап киттең газиз җирләрне? Сугыштан соң килгән авыр еллар җавап бирсен сезгә үзләре. Сыкрагандыр ул чак яртылашка чәчелмиче калган үзәнең. Кемгә хаҗәт соң, әй, кешеләргә ризык бирми торган үләннең? Дулкынланып яткан басуларым, Үпкәлисез булыр миңа да. Авыр чакта ташлап киткән өчен Үзеңнең дә җаның кыйнала. Әйтәсездер, кешеләр балчык ерып Йөри монда язның язында. Син телисең, ахры, гомерең буе Шәһәр кешесе булып калырга. Заводыма ашыгам һәр таң саен, Юлларымда нурлар балкуы, Шәһәр мине үзенә гашыйк итте Станоклар җыры аркылы. Әгәр инде моннан китәр булсам, Күңелем тартмас минем ят кырга. Кирәк чакта, авылым, мин әзермен Кырларыңа борылып кайтырга.
Әгәр миннән Рәшит Гәрәйнең иҗатына нибары бер сүз белән бәя бирүемне сорасалар, уйлап та тормастан, сафлык дигән сүзне әйтер идем. Рәшитне күп шагыйрьләрдән үзенчәлекле итеп торучы сыйфат нәкъ менә сафлык. Аның башка каләмдәшләре күреп тә, аңлап та бетерми торган үз дөньясы бар. Ул укучыны әнә шул саф күңелле, нечкә хисле, мәхәббәтне бөтен барлыгы белән кадерли белүче кешеләр дөньясына алып керә. Анда яшәүчеләр кайгы-хәсрәтне дә, фәкыйрьлекне дә күп күргәннәр. Әмма карашлары сабыйныкыдай якты, йөрәкләре керсез, бер-берләренә игелек кылырга атлыгып торалар. Алар арасына барып эләктеңме, Үзең дә сафланасың. Кешеләргә игелекле, ярдәмле булып яшәргә омтыласың.
Йокысыннан иртә уянырга туры килә тагын ир-атка. Елдагыча көне сәгатендә комбайннар төшә уракка. Шундый чакта авырып ят син, имеш. Уңмассың да икән, уңмасаң. Ачуланма, доктор, син кергәндә палатамда гәр булмасам. Һава суларга дип чыккан җирдән мин тиз генә борылып керәлмәм. Бодай басулары больницаның кырына ук килеп терәлгән. Ничек итеп түзеп ятмак кирәк, Бер малае бул да авылның, Тыңлама да, имеш, талгын җилдә Кыштырдавын кырда камылның. Учларыңда уып назлама да, Гәрәбәдәй ашлык бөртеген, Мең дарудан миңа шифалырак Басуларда узган бер көнем. Басуларда ул минем җыр-моңнарым, Басулар ул минем йорт-җирем. Хыялый дип тотып әрләсәң дә, Үпкәләргә хакым юк минем.

Әй, буялыйм әле тузаныңа, Шул ук яңгыр юа бит аны. Чәчәкләр дә әле кайчан гына Күмелгәннәр иде тузанга. Хәзер әнә ничек елмаялар, Яңгырларың явып узганда. Яңгыры да аның синеке шул, тузаны да аның синеке. Ихлас сөенәм, ярый әле димен, бөтенесе туган җирнеке. Ярый әле өлеш чыгарасың яңгырыңнан миңа, карыңнан, чит итмичә, шулай үз итүең кыйммәтрәк миңа барыннан. Йөрәгемдә бер ут сүнми яна, Син бит аны үзең дөрләткән. Һичкайчан да сиңа үпкәләмим, Булсам да мин бер кат күлмәктән. Эй, бигрәк тә юка киенгән дип Башкалардан мине аерма, Ышыкланып тора алмас димә Юл буенда үскән каенга. Һаман шулай кинәт китереп яуган яңгырларың белән куандыр. Яңгырың да синең, карларың да, хәсрәтең дә газиз туган җир.
Тарих һәр кешенең исемен, гамәлен киләчәк буыннарга алып бара алмый. Ул Зизиләк шикелле, Шагыйрьләрнең дә күңел тәрбиясе бирердәйләрен, табигатьнең эчке сулышын тирән тойган, игелек кануннарын кадерли һәм саклый белгән, юмартлык һәм миһербанлыкка өнди ала торганнарын сайлап ала да, башкаларын коеп калдыра. Аңа Рәшит Гәрәй кебек саф күңелле, дөньяның ихлас авазларын ишетә белүче, гавамны мәрхәмәтсезлекләрдән арындырырга сәләтле, мөрәвәтле затлары гына кирәк. Һәм менә хәзер кешелек шул тарафка, гаделлеккә, табигыйлеккә юнәлү өчен юл сайлый. Аның нахакка җан кыйдырган, кан койдырган каһәрле чорны калдырып китәсе, каргышлардан, бәддогалардан арынасы, бер-берсенең өлешенә теш кайрамыйча, ерак бабалардан мирас булып калган гореф-гадәтләргә хыянәт итмичә яшисе килә.